Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Adɔfo no mo yɛn Awurade Yesu Kristo mu, Nyame ma. Yɛda Awurade ase ɛna anwummerɛ mebree, ɛyi ma digye sɛ ɛna anwummerɛ wonhyia me wɔ Akyafoɔ YouTube ha sei, anaa Akyafoɔ TV. Me ne wo mmienu, Nyame asiesie n'akoa sɛ anwummere yi wɔmfa n'asɛm mmra me ne wo mmienu ɛnɛ anwummere yi. Wo ne w'abusua. Na ɛnɛ yɛ anigye da, ɛyɛ asɛmpa da. Sɛ wo so wobɛte nkwagye asɛm ɔte sɛɛ. Obi rehwɛ asɛm ɔte sɛɛ tie saa bere ɔnnya bi. Ne kra kɔn dɔ sɛ ɛka wɔbɛteɛ nne bi a ɛbɛkamfo Yesu Kristo ama no. Na akoa pagya ne nsa aka sɛ, Ne de, mefa Yesu Kristo yɛ me wura, nanso wanya bi nte. Anwummere yi, anɔpa yi, awia yi, Awurade asiesie n'akoa de bɛdome yɛn, me ne wo mmienu. Enti sɛ wote nne no a, mesrɛ wo, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛkyɛ Nyame asɛm no a ɛreba no. Ɛma obiara tebea. Baabi a wowɔ biara, bɔ mmɔden sɛ wɔbɛhyɛ amena kɔ w'adɔfonom dodoɔ biara a wo nsa bɛka wɔn biara hyɛ fa ma wɔn mu, na wo nso woyɛ no saa so a, woayɛ nkwagyeɛ no ho adwuma. Na ɛnyɛ obiara sɛ yɛ papa akyɛmfoɔ na Nyame nam ne so de n'asɛm rebrɛ yɛn ɛnnɛ anɔpa yi, awia yi ne anwummerɛ yi. Na ansa na asɛm no rebɛba no, Nyame asiesie n'abaawa sɛ ɔmfa nnwom a emu wɔ hwam, nnwom a wotie a w'akoma bɛtɔ yam, nnwom a wotie a ɛbɛpepa w'ani ase nisuo, nnwom a wotie a dabi wowɔ anidasoɔ bi wɔ ɔsoro ahennie no mu. Nti nyɛ obiara sɛ n'abaawa Doris Akyiamfoɔ. Ɔde Nyame nnwom rebrɛ me ne wo mmienu. Na wahu biribiara. Adɔfonom, yɛwɔ awieeɛ berɛ yi mu. Mmerɛ nni hɔ bio. Enti meresɛe wo berɛ koraa. Bɔ mmɔden ara pɛ sɛ wobɛfa asɛm yi a yɛn papa de brɛɛ me ne wo mmienu, nkwagyeɛ asɛm yi a tumi ne ahoɔden ne ɔdom ne nwosra wɔ mu no, wobɛfa saa asɛm no na wo nso woanante asɛm so na ade abɔ wo bra wɔ awieeɛ berɛ mu. Wogye tom? Me nso megye tom sɛ. Bere a me ne wo mmienu te ateasefo asase so yi, ade papa bi nni wiase bio a ɛyɛ anigye a onipa retwɛn. Enti asɛm no na ɛma nkwa. Mepa kyɛw bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ share asɛm no ama wo nua bi ate bi. Subscribe bed bi wɔ hɔ, bɔ mmɔden ara na bɔ saa bed no so. Ne term biara a wobɛ bɔ soɔ no, wobɛ nya asɛm no bi na woatie. Enti baabi a yɛaduru yi no, Yɛnsɛɛ berɛ. Yɛfrɛ yɛn maame, yɛn sista, yɛn dɔfo, yɛn ba, yɛn adeɛ nyinaa Doris Akyamfoɔ na wɔde nnwom aba, wɔabɛto nnwom ansa na Nyame nipa a yɛn papa asiesie no no ɔde asɛm no aba. Yɛwɔ barima bi a ne din ne Jesus

The light of the world is Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nkɔ so dɛ Awurade asi bio, yɛda yɛ yɛ sista ne yɛ maame ne yɛ adeɛ nyinaa akyɛnfoɔ. Ame nhyira no, Awurade wo nhyira no paa. Ame ehu sɛ Ewiase hann ne Awurade. Nti nnɛ anɔpa yi, baabi a yɛadu yi, yɛnsɛe mmerɛ. Deɛ ɛdi kan no, nea yɛka ara ne sɛ bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ program no na subscribe. Bed bi wɔ bɔ mmɔden na fa nsa bɔ so. Na afei wowie a wokɔ Akyinafo Facebook a ɛhɔ no so no wobɛhu no live. Nti baabi yɛadu, anuanom adɔfo, Yɛbɔ mpaeɛ tiawa na yɛde ɔsɛnkafoɔ no abɛn wɔne Nyame anim na wɔde Nyame asɛm a ɛyɛ nkwa no ne wiase hann abrɛ me ne wo mmienu. Yɛn Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo, ɛna anɔpa yi awie anwummerɛ yɛde aseda ma wo. Adeɛ nyinaa so tumfoɔ, wo a wobɔɔ wo wiase ne obi nyina benkum nyina nifa. Woankwati w'asɛm anyɛ biribi biara a woyɔɔyɛ. Onipa no asɛm a wɔdie ne w'Awurade w'asɛm. Kra aduane a wɔdi ne w'Awurade w'asɛm. W'asɛm na ɛma nkwa, enti w'akoa de w'asɛm reba. Ma asɛm no mmɛyɛ tumi ma yɛn ahoɔden. Yɛdi kan, yɛbɔ mpaeɛ saa berɛ yi. Yɛgyaa platform a ɔbɔ ani bɛgyina so akasa no hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo sɛ Yesu Kristo mogya mfa platform no nso nnommum. Atiefoɔ a wɔtie nyina ara no, Honhom Kronkron ɔmfa wɔn nyinaa nnommum na asɛm no nyɛ adwuma sɛdeɛ ɔno asiesie. Yɛbɔ mpaeɛ da wo ase wɔ Yesu Kristo Nasaretni din mu, amen. Praise the Lord Ɛnɛ ɛnɛ dɛ nso yɛda Awurade ase bebree wɔ ɔdom soronko a ɔde adom yɛn ne ɛkwan a wabue ama yɛn sɛ yɛnka n'asɛmpa nkyerɛ abɔde nyinaa. Na dodoɔ a ɔbɛgye adiɛ no yɛmmɔ no asu nhyɛ Agya no Ɔba no Susu Kronkron din mu. Amen. Mepakyɛw wo a wote me nka biara no bɔ mmɔden sɛ wobɛhyɛ program yi wɔ Akyangfoɔ TV no a subscribe nso na bell nso wabɔ so ɛna akɔ YouTube nso so a wɔ Akyangfoɔ tube eh, Akyangfoɔ TV ɛne God, God is my light and my salvation YouTube ɛhɔ wobɛnya no wɔ hɔ wɔ Facebook nti na no asɛm a yɛbɛka no Ɛyɛ Jesus is the light of the world, Yesu Kristo ɔne wiase hann. Ɛno nti mɛsrɛ Maame ama wakenkan ama me John asɛmpa no, Yohane asɛmpa tiri baako nkyekyɛmu baako kɔsi nan no. Ɛhɔ na nsɛm no wɔ. Wɔse Yohane Nsɛmpa etire baako yi mu baako no ekosi nnan, John chapter one verse John one verse four, wɔse, Mfitiaseɛ no na Asɛm no wɔ hɔ, na Asɛm no ne Onyankopɔn na wɔhɔ, na Asɛm no yɛ Onyankopɔn, ɔno ara ne mfitia, ɔno ara na mfitiaseɛ no na ɔne Onyankopɔn wɔ hɔ. Ɛnam ne so na ɔyɔɔ adeɛ nyina ara, na wɔankwati no anyɛ biribiara a ɔyɔeɛ, na ne mu na nkwa wɔ, nkwa no ne onipa hann, na hann no hyerɛn esum mu, na esum no anni ne soɔ. Amen. Amen. Ɛnnɛ yɛ da a Onyame ayɛ, Onyankopɔn asɛm nie. Ɔse mfitiaseɛ no na asɛm no wɔ hɔ, na asɛm no ne Onyankopɔn na ɛwɔ hɔ. Na ɛnam no so na ɔyɛɛ adeɛ bi a ɔyɛe. Na sɛnea yɛn nyinaa yenim kyerɛw ne ate no, wɔse Onyankopɔn ahyɛase a ɔbɔɔ wiase no, na wiase yɛ sakasaka, na esum butu egu no n'ani. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Ɛnyɛ hann, na ɛyɛɛ hann. Ansa na nea ɛka ho biara Onyame retumi ayɛ, ɔpaee esum ne hann mu, na ohuu sɛ ɛyɛ. Na ɔfrɛɛ hann no sɛ Awia, na esum no nso bɛyɛɛ Anadwo. Na yɛnim sɛ Onyame a berɛ a ɔbɔɔ wiase no, ɔbɔɔ onipa, na ɔde deɛ wayɛ nyinaa hyɛɛ onipa nsa. Na ɔkaa asɛm bi kyerɛɛ nnipa sɛ wiase ɛɛ. Nea wɔayɛ nyinaa, turom ha nnuaba nyinaa no, onipa nni bi, na mmom baako bi a esi mfimfini ne deɛ ɔkaa sɛ mma ɔnni, na da a obediɛ no, wuo na ɔbɛwuo. Na ɔbɔnefo no a yɛnim sɛ ɔtweaseɛ a ɔmpɛ wiase ne nnipa asomdwoeɛ no, bere a Onyame yɛ nnipa no wɔ hɔ nti, ɔnim nnipa ahyɛase. Na gyinabea a Onyame de onipa gyinaeɛ no, na ɛyɛ no ya. Ɛno nti, wɔfaa kwan bi so sɛ wɔbɛdaadaa nipa ama onipa ahwe aseɛ. Na Onyame bɔɔ Adam de biribiara hyɛɛ ne nsa no, ɔhunu sɛ ɛnyɛ sɛ onipa nko tena, ɛno nti Wɔyɛɛ ɔbaa a ɛyɛ Maame Eve ade kaa ne ho, na ɔtweaseɛ yi hyɛɛ aseɛ faa kwan bi so na ɔdaadaa yɛ Maame Eve, na nea Onyame kaa sɛ ma wonniɛ no, ɛno na ɔde no kɔgyinaa hɔ na ɔkaa sɛ, Adua bɛn nti no, sɛdeɛ ɛsi yɛ fɛ yi ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ den yi, wofiri sɛ, Ɛdeɛn na Nyame aka afa ho? Na ɔse hoo, Onyame se, Ɛda a yɛbɛdiɛ no yɛbɛwu. Ɛna ɔse hoo, Ɔboa, modi a monnwu, na mmom moani bɛbue, moani bɛte, na moahu papa ne bɔne, na moayɛ sɛ Onyankopɔn no ankasa. Na kyerɛ wo se aduaba no yɛ ɛyɛ fɛ na ɛyɛ akɔnnɔ sɛ wɔdie. Ɛno nti ɔbaa no tee bi dii na ɔde bi nso brɛɛ ne wura, ɛyɛ Adam, na ɔno nso dii. Na wɔn ani buei na wɔhuu sɛ wɔdeda adagya, na wɔkɔtetee ahan de katakataa wɔn ho. Na kyerɛw se, Duru anwummere mframa mu onyame bɛsra wɔn sɛnea daa wɔyɛ no. Onyame baeɛ no, na wɔnni hɔ. Ɛno nti wɔteaa mu, na wɔfrɛɛ sɛ, Adam! Adam! Adam! Wowɔ hene? Na Adam se, Awurade, metee wo nka no, mesurooe, Ɛno nti na ɛma kohinta. Ɛna Onyame a onim ade nyinaa no ɔse, Ei, ne susua mpaa kyɛ sɛ ade a mekaa sɛ ma munni ei na moadi ei. Na afei Adam ɛprɛ de too ne yere so. Wantumi annye ne fault antom, n'aso a ɔkaeɛ ne sɛ, Awurade, ɔbaa no a wode no bɛkaa me ho no, ɔno na ɔkɔfa bae, ɔkɔfa brɛɛ me sɛ mennie, ɛna mediiɛ. ɛna onyame sɛ ah sɛ woayɛ bɔne m'ani so woayɛ asoɔden mese m'ani ɛna wadi ɛno nti onyame de nome bebree too nipa so nanso onyame kan sa asoɔden a woayɛ nti w'anim fifiri ara na wode bɛdidi asase so Na wobɛsan akɔ baabi a meyii wo firi a ɛyɛ dɔteɛ mu. Dɔteɛ mu na meyii woɔ, ɛno nti dɔteɛ mu na wobɛsan akɔ. Na Onyame busaa ɔbaa no sɛ, Na adɛn na wayɛ saa? Wɔse, Wɔwɔ no na ɔbɛdaadaa me, ɛmaa mediiɛ. Ɛna ɔse, Wo nso so, w'awoɔ mu bɛyɛ den, na ɛduru w'awoɔ so a, w'ani bɛgyina wo kunu, na abɛnyinsɛn bosome nkron ansa na wawo, na woate mu yaw ne mu berɛ. Adɔfo no, Nyame asɛm yɛ nokorɛ nti wei mu nyinaa abam, na nnipa a ɛte asase so deɛ yɛnim nea ɛwɔ hɔ ma nnipa. Na afei Nyame dan n'ani kɔɔ aboatea no so no, a ɛyɛ wɔ ɔtweaseɛ no, wɔ sɛ, Adɛn nti na woyɛɛ saa? Na wo deɛ mede ɔtan bɛto wo ne nnipa ntam, na. Wobɛka onipa Ba no ntini, na onipa Ba nso de abaa bɛbɔ wo ti. Haleluya! Adɔfonom, nea ɛmaa wiase mu bɛyɛɛ ɔhaw ne wiase bɛyɛɛ bɔne ni o. Deɛ ɛma onipa wu, onipa sa kɔ dɔteɛm no ni. Na Onyame pam onipa firi turom hɔ, ɛsiane sɛ na nkwa dua no si Turo no mfimfini na Onyame hu sɛ sɛ onipa nya kwan kɔdi turo ɛyɛ nkwa dua no bi a ɔbɛtena ase daa. Ɛno nti Onyame pamoo onipa ne ne yere na ɔse kɔ na kɔ brɛ wɔyɛ asase no mu adwuma na wɔadidi. Ɔse fi frɛ mu na wobɛdidie wo nkwa nna nyina. Na onipa ne ne yere firii. Na onipa kɔbrɛe, na afei bɔne dɔɔso wiase. Onipa woe, wɔwoo Kain ne Abel, na ɛyɛɛ Onyame fɛ sɛ wɔbɛbɔ Onyame afɔreɛ. Na twerɛw se, Abel afɔreɛ sɔɔ Nyame ani, ne Kain deɛ de ansɔ Nyame ani. Esiane sɛ Abel deɛ na ɔyɛ guanhwɛfoɔ na Abel nso yɛ okuafoɔ, ɛno nti wɔ afɔrebɔ duru soɔ no, Kain de ne ba yerɛ ne ne nnɔbaeɛ a deɛ ɛnyɛ fɛ na ɔde bɛɛ Nyame anim. Na Abel nso yii ne mmoa mu nea wadɔre sradeɛ de baa Nyame anim bɛbɔɔ ɔhyeɛ afɔreɛ. Na afɔreɛ mmienu no, Onyame ani sɔɔ Abel deɛ, na ɛno na ɛde ahoɔyaa ne aniberɛ baae, na Kain ansesa n'adwene. Ɛno nti onyaa adwene bi sɛ obekum ne nua, na ampa ara nso okum ne nua no. Na wɔ Nyame frɛ no no, asɛm a ɔkae ne sɛ, sɛ woyɛ ne yie a anka w'anim tee. Adɔfo nom, yɛtie Nyame asɛm. Sɛ yɛte Nyame asɛm na yɛfa na yɛde sie yɛn adwene ne yɛn akoma mu na yɛnantim sɛdeɛ Onyame asɛm kyerɛ a, Yɛbɛhu Nyame animuonyam, na ɛno ansa na yɛn nkwagyeɛ nso bɛsi pi, sɛdeɛ Nyame asɛm aka. Na wei nyinaa kɔɔ so no, ɛyɛ, ɛyɛ Nyame ɛya, ɛsiane sɛ nyɛ saa na Nyame bɔɔ onipa sɛ nka onipa mmra mmɛyɛ. Nanso so. Ɔtweaseɛ no a n'ani bere nnipa na ɔmpɛ nnipa yiedie na ɔpɛ onipa sɛeɛ no, ɔdaadaa nnipa ma deɛ Nyame de adom nnipa no, nnipa hweree. Ne mmerɛ bi so yɛɛ Nyame bɔɔ ne ti mpɔ sɛ, Afei deɛ mɛsan matwe nnipa aba me nkyɛn. Ɛno nti Onyame somaa Ɔno ankasa ne Dɔ Ba koro a ɛyɛ Yesu Kristo. Na ɔbaa ma nnipa woo no, na ɔbɛne nnipa tenae. Na ɔno na ɔyɛ aguamma a ɔbɛpata wiase bɔne nyinaa, na ɛnam no so ama wiase anya nkwagyeɛ bio. Esiane sɛ berɛ a bɔne, nnipa yɛɛ bɔne no, wiase bɛduru sum ma onipa, ɛno nti Awurade somaa Yesu Kristo a ɔyɛ ne Dɔba no maa no bɛyɛɛ hann, anaa kanea de maa wiase, sɛ obi biara a ɔbɛgye no adiɛ no, ɔnam no so bɛnya nkwagyeɛ, ɛsiane sɛ sɛ ɔso ɔwu koraa a ne kra bɛtena ase. Hallelujah! Ɛno nti, Yesu Kristo, ɔbaa wiase sɛ wiase kanea. Ɔbaa wiase sɛ wiase hann. Na saa barima yi nso, Aber a ɔbaa wiase no, beberee na ɔbɛyɛe, ɔbɛyɛɛ yie, ɔbɛyɛɛ papa, obekyinkyin bɛsaa yareɛ, ɔhaw ne amaneɛ horoɔ, na obi biara a ɔbɛgye saa barima yi din adiɛ no, ɔse ɔbɛgye ne nkwa. Ɛda adi akyire no obenya nkwagyeɛ. Esiane sɛ ɔbɔnefo no nwie n'adwuma yɛ nti, ɔkɔɔ so ara sɛ ɔne nnipa bedi Ɛno nti barima a ɔbaa sɛ ɔyɛ nkwagyeɛ ma nnipa no, wɔnam kwan bi so tɔn no yii ne mae ma wɔbɔɔ no asɛnnua mu. Ne nnansa so ɔsɔree, sɛdeɛ atwerɛ no aka, ɛne sɛdeɛ ɔno ankasa nso dii ne ho adanseɛ na ɔkyerɛɛ nea ɔreba abɛyɛ wɔ wiase nti, wɔse ne nnansa so ɔsɔree. Na ɔmaa no tumi sɛ ɔnyɛ Onyankopɔn ba a biribiara hyɛ n'ase Na obi biara a ɔbɛgye saa barima yi ne din adi na ɔbɛgye no atom sɛ ampa nipa yɛ bɔne nti na ɔbaa wiase na ɔbɛwui na ɔsɔre nansa soɔ no, ɔtwerɛ sɛ ɔbɛgye ne nkwa. Hallelujah! Ɛno nti nkwagyeɛ ni edini biara mu Tumi biara nni baabi a onipa bɛbɔ no anya nkwagyeɛ sɛ saa Yesu Kristo ɔbarima yi a Onyankopɔn de no kyɛɛ yɛn sɛ akyɛdeɛ. Wɔse gye din no di kɛkɛ. Adwuma biara ni hɔ a wobɛyɛ, sika biara ni hɔ a bɛtua, na mmom asɛmpa a wotie yi, wode w'akoma ne w'adwene, wo kra ne wo ho nipadua nyinaa wobɛgye adi na wɔagye atom, na wɔafa Yesu Kristo sɛ wɔn Awurade ne wɔn Agyenkwa. Adɔfo no nso, wɔso woyɛ saa pɛ, wɔatwa mu afiri owuo mu aba nkwa mu. Esiane sɛ abɔdeɛ ahyɛ sɛ onipa yɛɛ bɔne no, Onyame deɛ owuo to nnipa so. A yɛn nyinaa nim sɛ owuo ne nnipa te, na yɛn nananom nananom, Yɛ a mehu wɔn, wɔn a wɔbɛhu, yɛbɛhu wɔn nso bebree saa mmere no, yɛnim sɛ wɔafa saa kwan no so a wɔnni yɛn nkyɛn. Ɛno nti woretwɛn berɛ bɛn na wɔahu saa ɔbarima yi na wɔagye ne din adi na wɔanya nkwagyeɛ? Wɔse owuo no deɛ, onipa bɛwu prɛko pɛ, nanso owuo no akyi no, atemmuo wɔ hɔ. Atemmuo no, ɛno na ɛbɛma wo kra anya nkwagyeɛ. Wo kra no na Onyankopɔn de akyɛ wo. Ɛno na yɛde te ase, yɛde yɛ biribi a yɛde yɛ. Na sɛ wogye saa edin yi di a, wo kra bɛnya nkwagyeɛ. Na wo prenu no, wo prenu no wobɛfiri mu. Na sɛ woannye saa edin no anni di a, ɛnneɛ na ɔdaadaafoɔ no ɔdaadaa nnipa no, ne ɛnna baabi a ɔkɔ hɔ na wokɔ. Wɔse hɔ nso deɛ ɛyɛ ogyam na ɛwɔ hɔ. Owuo no akyi sotwerɛ ne amanehunu kuro ɛhɔ na ɔbɔnefo no wɔasiesie ama no. Enti nnɛ anwummere yi a wotie me nne wɔ Akyamfoɔ TV yi, mekamfo Awurade Yesu Kristo ama wo sɛ, Ɔne wiase Agyenkwa, Ɔne wiase Hann. Adɔfonom, sɛ yɛnnim biribi a, mereka asomasɛm bi akyerɛ wo. Yɛwɔ awia anaa ɛda a ɛyɛ hann ne yɛwɔ anadwo a ɛyɛ sum. Adeɛ kye a nnipa sɔre kɔ ne nnwuma ahoroɔ so. Nnipa tumi yɛ biribiara a wɔyɛ. Na afei Onyame ahyɛ mmerɛ nti, esum no bɛba. Esum no ba adeɛ na nnipa yɛ. Onipa ntumi nyɛ hwee. Onipa kɔda gye n'ahome. Na Onyame honhom abɛsrɛ nnipa. Na wɔaba abɛsiesie nnipa wɔ ne nna mu, na adeɛ kye nso a, wɔatumi asan asɔre. Na yɛn mu bebree, yɛnim sɛ esum deɛ, ɛnyɛ adeɛ a obiara pɛ. Yɛn nyinaa pɛ hann no. Nti Yesu Kristo, mekamfo no ama sɛ ɔne wiase hann. Ɔne wiase agyenkwa. Sɛ wobɛgye saa barima yi adi, na wafa no sɛ wo Wurade ne w'agyenkwa a, wɔse wobɛnya nkwagye a ɛnni awieeɛ. Ɛsiane sɛ anadwo duru a, obiara kɔpɛ baabi hyɛ so ɔkɔda. Nyankopɔn, adeɛ a ɔyɛ sɛ mmoa binom na epie anadwo, mmoa bi na epie anadwo kɔdidi, na wɔn nso adeɛ kyɛn na wɔn de wɔn ho akɔtɛ. Na nnipa deɛ, hann na ɛyɛ ma yɛn, hann na yɛtumi yɛ biribi a yɛyɛ. Na kyerɛ sɛ ampa sɛ ɛhan wɔ hɔ yi nkwagyeɛ wɔ mu. Nti Yesu Kristo a ɔyɛ nkwa Hene no, ɔne wiase hann. Esiane sɛ ɔse ɛnam no so na ɔyɛɛ biribi a ɔyɛɛe, Onyame ankwati no anyɛ biribi a ɔyɛɛe, abɔdeɛ ahyɛso no a Onyame hyɛɛ aseɛ sɛ ɔrebɔ adeɛ no, ɔse na ewiem esu ewiase yɛ sakasakasaka, esum butu ebunu n'ani. Na Onyankopɔn kaa sɛ, Ɛnyɛ hann, na ɛyɛɛ hann. Onyankopɔn ne hann no na ɛbɔɔ wiase. Na Bible ma yɛhu sɛ hann no ne Yesu Kristo a ɛyɛ ne Dɔ Ba na ɔde no kyɛɛ wiase sɛ ɔmmɛgye wiase nyinaa nkwa. Ɛno nti sɛ wote me nne anwummere yi a, ɔdɔfo, mɛmpire mo akoma. Merempire mo akoma, mma biribiara nnaadaa wo. Esiane so ɔse, Mfasoɔ bɛn na onipa bɛnya wɔ wiase mu ha? Sɛ yɛbɛnya wiase nyinaa na yɛbɛhwe ne yɛn kra. Yɛhunu nnipa binom a wɔyɛ atumfoɔ a wɔadi yie, asikafoɔ papa bi, adehyeɛ papa bi, atumfoɔ papa bi. Nanso so, saa mmerɛ wobu sɛ a wɔn nyinaa wɔnni hɔ. Na bere a wɔrekɔ no, bisa ho sɛ wɔde biribi kɔe. Saa mmere nnipa yɛ pere wiase mu sikanibereɛ ne ahoɔyea, paapaemu, mansotwe, awudie ne nsɛmmɔne ahoroɔ a ɛhyɛ wiase so. Wiase ayɛ sakasaka. Nneɛma a ɛnsɛ sɛ yɛte na yɛte. Adɔfonom. Sɛ yɛantwa yɛn ani anhwɛ Yesu Kristo akyi kwan sɛ yɛn bɔne nti na obewu wɔ asɛnnua no so na ne nnansa so ɔsɔree a, adɔfonom, ɛhe na yɛn kra no rekɔ? Ɛkyena sɛ wɔfrɛ yɛn a, sɛ ɛyɛ dɔn nso a, ɛhe na ɔkra no rekɔ? Ɛnkyɛ biara nso na Yesu aba o! Yesu Kristo, Jesus Christ no a wɔde no maa sɛ wiase Agyenkwa no. Ɛnkyɛɛ biara na waba. Nanso ɔba a, me ne wo mmienu, he na yɛrefa? Sɛ yɛamfa yɛn akoma ne yɛn kra ne yɛn honhom ne yɛn nipadua nyinaa amma saa ɔbarima yi, na yɛannye edin yi a ɔde akyɛ yɛn nkwa yi anni, esiane sɛ ɛnyɛ sika na ɔde tɔ. Ɛyɛ gyidie kɛkɛ sɛ wobɛgye adi sɛ ampa ɔno ne Onyankopɔn Ba no. Adɔfo no ɔbaa wiase hɔ bɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne ahoɔdenneɛ bebree. Obi biara nni hɔ asase so aba a a wawu a yɛasie no nansa na wasɔre afiri ne nana mena mu. Ebi nsii da, na ebi nso nsu da. Ɛka ɔno saa ɔbarima yi a ɔyɛ wiase hann, wiase agyenkwa, wiase boafoɔ, wiase gyefoɔ. Adɔfonom. Wote me ne w'agyamfo wɔ TV so a, ɛmpene mu akoma. Saa mmerɛ yi, mehyɛ wo sɛ wobɛhyɛ program yi ama w'adɔfo ne wo nuanom sɛdeɛ wɔn nso bɛte nkwagyeɛ asɛm yi bi na bɛ subscribe. Na adɔma bɛɛl no nso a ɛbɔ nso, woakleke so. Ama tam biara yɛbɛyɛ program yi wobɛte yɛ ne wo nsa bɛka bi wɔ nyame a ne mmɔborɔ ho ne no dɔm so ɔnhyira wo ɔsoso nyankopɔn nom o ɛsiane sɛ onyame ɔyɛ nkwagye nyankopɔn ne dom ne ne mmɔborɔ ho dɔɔso obi biara ni hɔ a wafa saa nyame yi a wadaa n'akyi akyerɛ no na mmom Yefi yɛn akoma mu ne yɛn ahonim nyinaa ka yɛn mfomsoɔ ne yɛn mmarato ne yɛn bɔne nyinaa kyerɛ no a, ɔso yɛ mmɔborɔhunufoɔ sɛ ɔde bɛkyɛ yɛn. Na ɔma agya ɔba no tumi sɛ biribi biara a yɛbɛbisa no ne din mu no nso ɛno na ɔbɛyɛ. Ɛsiane so a twerɛ no ma yɛte aseɛ sɛ edin biara nni ɔsoro, asase so anaa asase ase a Onipa mmɔ na onya nkwagyeɛ wɔ mu, anaa onipa nya di ɛngye ndi na onya nkwagyeɛ wɔ mu? Edini biara nni hɔ saa, esiane sɛ ɔno nkutoo, nea otumi yɛɛe na ɔde ne ho maeɛ nti na Agya no ama no saa tumi no. Sɛ kotodwe nyinaa nkoto no, na tɛkyerɛma nyinaa mpae mu nka sɛ, Yesu Kristo, wone Awurade, wiase Agyenkwa no. Ɛnnɛ anwummere yi, ɛnnɛ anɔpa yi, ɛnnɛ awia yi a wote yɛne yi, ɛmpirim w'akoma. Ɛmpirim w'akoma koraa. Bɔ mmɔden sɛ wobɛgye asɛm a yɛreka yi adie, ɛsiane sɛ hɔ na nkwagyeɛ wɔ, ɛhɔ na tumi wɔ, ɛhɔ na faahodie wɔ, ɛhɔ na anigyeɛ wɔ, ɛhɔ na ayarsa wɔ. Wɔse biribiara nni hɔ a ɛka yei ho a onipa bɛnya a ɛyɛ mfasodeɛ ma no. Yɛbɛtumi akyekyere wiase sika nyinaa de asoa agorɔ, wontumi nsoa. Na sɛ wakyina kra no nni hɔ a, ɔfrɛ wo a, mfaso bɛn na wobɛnya? Ɛhefa na wo kra kɔ? Ɛno ne Asɛm no, Yesu Kristo Ba. Adɔfonom, nea Twerɛ aka no nyinaa hyɛ aseɛ yɛ adwuma, na ne nyinaa biribiara nni hɔ a onipa bɛtumi adwane afiri mu. Sɛ wote asɛm yi na abɛbu w'ani agu so na wonnye nnie. Ɛnnɛ yɛ ɔdom berɛ, ɛnnɛ yɛ nkwagye da ma wo sɛ wote Nyame Asɛm a Ɛbrɛ wo kra nkwa. Wɔse dwane gyere wo kra nkwa. Esiane sɛ wonnim no ɔkyena deɛ ɛbɛba. Dɔnhwere mpo a yɛrekasa yi, yɛnnim mu asɛm. Ɛno nti ɛtwa sɛ onipa brɛ n'akoma ase na ɔfa Yesu Kristo yɛ n'Awurade ne n'Agyenkwa na wanya daa nkwa. Wɔse, wɔatwerɛ sɛ, Akoma ne ɛde gyedie. N'adoa no apae mu aka akwa nkwagyeɛ mu sɛ Yesu Kristo, Ɔno nkutoo ne Ɔwurade ne Ɔagyenkwa. Enti ɔdɔfo, saa mmerɛ yi sɛ wote me nne a, na sɛ saa barima yi womfaa no nyɛ w'Awurade ne w'Agyenkwa a, mɛsrɛ wo sɛ, nea mebɛka yi, wobɛka adi m'akyi na me ne wo bɛbɔ mpaeɛ, na Ɔsorosoro Nyankopɔn bɛgye wo na watwerɛ wo din wɔ nkwa nwoma no mu, na ankyɛ na wayi n'animpaadi so a, nso wanka akyi. Nti mesrɛ wo, nea meka ɛka di m'akyi. Ɛnɛ da yi, ne wabɔ wo din. Megye di sɛ Yesu Kristo ne Awurade. Me bɔne nti na obewuiɛ. Ɛno nti, Mefa no sɛ m'Awurade ne m'Agyenkwa, mɛsom no me nkwa nna nyinaa. Amen. Me ne wo bɔ mpaeɛ tiatiatia. Ɔsorosoro Nyankopɔn, wo sɛ ɔkra baako sakyera n'adwene a, Ɔsoro anigye. Saa mmerɛ yi, Awurade, yɛapete w'asɛm no, na berɛ a wo mma rete yɛn ani, yɛsrɛ wo sɛ Honhom Kronkron bɛdi kyire na aka adwene ne akoma no dodoɔ a wɔde wɔn ho ma woɔ no, Awurade. Wɔn a wɔbɔ mpaeɛ di akyire yi, yɛde wɔn hyɛ wo nsa. Twerɛ wɔn din wɔ nkwa nwoma no mu. na sesa wɔn abrabɔ no a wɔsu, na wɔmfa wɔn akoma nyinaa nsom wo, na wɔnnɔ wɔn nkwa nna nyinaa a wɔbɛtena ase wɔ asase yi so. Na sɛ ankyɛ biara na sɛ woyi ne mpa adi a, adɔfo no nyinaa ne ahotewfo abom na yɛabehyia na yɛne wɔn adi daa nni awieɛ. Ɛnnɛ nso, woahyɛ wo ho animuonyam, ɛno nti yɛda wo ase bebree wɔ nea woayɛ ama yɛn. ne ɔdom a ɔde adom yɛn wɔ Akyamfoɔ TV so. Wɔ Yesu Kristo Nasaretni din mu na yɛrebɔ mpaeɛ. Ɔhaw ne amane bi a ɛda wo so, Onyame a woyɛ Otumfoɔ Nwonwani, Yesu Kristo a ɔbaa wiase bɛyɛ yie, bɛsa yareɛ, yi ɔhaw ahoroɔ no, ɔmfa ne nsa nka na ɔnyi ne ho adi nkyerɛ wo anadwo yi wɔ wo nayam na ɔnsesa w'abrabɔ na ɔma no nsi wo yie. Ɔso ɔgye wo baako a na wagye ne fiefoɔ nyinaa nkwa. Ɛnam wo so Awurade nye wo fiefoɔ nyinaa, na wɔn nyinaa mɛyɛ Nyame dea. Wɔ Yesu Kristo Nasaretni din mu na yɛbɔ mpaeɛ, amen. Adɔfonom, ansa na yɛde program yi kɔ n'awieɛ no, mekoto serɛ wo sɛ program no hyɛ

Wokɔ ayi nso a, Facebook nso a, God is my light and my salvation ne Akyamfo TV. Wobɛnya no live. Nti ɛnyɛ anwummere yi a wate yɛn nka yi na awia yi na anɔpa yi, Ɔsorosoro Nyankopɔn nhyira wo. Asafo Yehowa ntena anim nkyerɛ wo. na wɔnnom wo, na wɔmmue w'anom kwan, na Yesu Kristo a ɔyɛ wiase hann no, ɔnhyerɛn wɔ w'abrabɔ mu, wɔ ne din tumi kɛseyɛ no nti. Onyame nhyira wo, ɔdɔfo. Onyame nka wo ho. Wobɛte yɛn nka bio. Wobɛte yɛn nka bio. Ɛno nti, mma ayerɛ mfi sɛ wopɛ nkwagye asɛm atie a, wobɛkɔ Akyanfoɔ TV na wasubscribe.